Ashama ashama wayyaa ijoollee har'a kunootti geessaanii eebbite isaan har'a baga siniin ga'ee haaliqni waa maara baga siniin ga'ee. Yaanni warra magaalaa caaluun qulqullina afaaniiti. Afaan Oromoo inni qulqulluun magaalaa caala eessa jira? Baadiyyaa. Afaan Amaariffaa inni qulqulluun magaalaa Amaaraa keessaa Gondar baadiyyaa jira.

warri magaalaa ijoollee waggaa digdamii shanii digdamii jaha ana fakkeenyaaf fudhu manaazirii uffadhee deema amma sababa ijji kiyya laayitii arguu hin danda'u baay'ee ifaa hin danda'u waggaa digdamii torba digdamii saddeetitti namni manaazirii bitatee itti deema warri baadiyyaa ammoo waggaa saddeettama waggaa dhibbatti haga har'aa Waan biraa haafuu fakkeenya biraan isinirraa dhiisee Haajasan Gammadaa fudhaa. Rabbi rahmata isaanii haa godhu. Haga gaafa duniyarraa deemanitti ija qulqulluu Rabbi isaan uume kanaan waggaa dhibbaa fi meeqatti Qur'aan ofii qara'an. Nyaata, nyaanni orjinaalli, nyaanni hundeen, nyaata calaqqisuu fi bareedu ka mastawaatii keessa kaa'anii sibiilaan qabanii isaan irra kaa'anii si fidan kana nyaatan zayinan. Ka firiijii keessa tataa'u kan agartee keemikaala itti cuunfanii kaanii kaan itti godhan kana. Kun feekiidha. Nyaanni orjinaalli ka hansaraa fi qulqullina hin qabne san agarteemi. Nyaanni orjinaalli isa kan qaama ijaaru. Daymi qulqulluun eessa jira magaalaa baadiyyaa. Dhadhaan qulqulluun eessa jira? Foon qulqulluun eessa jira? Foon magaalaa haga shakkinu takka keenya amma saga- magaalaa. Baadiyaan horiin baadiyyaa nyaata qorsa qabu nyaata.

Kanaaf waa'ee baadiyaa wanni an kaaseef Rasuuli Rabbii haga waggaa saddeetitti baadiyatti guddatan Rasuuli sallallahu alaihi wasallam. Haliimata Sa'adiyyaa biratti achi guddatanii malaa'ikaan achitti garaa isaanii baqaysite. Isaanii waggaa saddeetii Jibriiliif Miikaa'il simbirri adii fakkaatanii dhufanii Nabi Muhammadiin ijoollee taphatan keessaa fuute lafa gad ciibsanii garaa isaanii baqaysanii Qoma isaanii dhiqanii qulqulleessanii ijoolleen rifattee biraa baqattee Haliimata Sa'adiyya galtee Muhammad du'e jette. Haliimata Sa'adiyyaa fi abbaan rifatanii wayita dhufan Nabi Muhammadiin bifti isaanii ka gurraacha'e rifatanii salawaatu rabbi wasalaamu alayhi daa'ima waggaa saddeeti achiin rifattee mucaan kana booda rakkoo biroo tuqa jettee fuutee makka deebifte Haliimata Sa'adiyyaan. Xaa'ifi guddarta Rasuulli Rabbi sallallahu aleyhi wa sallam achi booda erga ijoollummaa isaanii keessa ra'ee tiksanii nabiyyiin tokko ka ra'een tiksin hin jiru erga guddatanii waggaa digdama seenan naggaadee turanii naggaadee shaamii fi makka jidduu deemaa turan rasuulli rabbi salawaatu rabbii wasalaamuhu aleyhi waggaa digdamii shanitti fuudhan Waggaa gara 27tti ilmoo argatanii osoo hin ergamin dura gara ijoollee afur shan horanii Rasuulli Rabbii sallallahu alaihi wasallam qatil muddathir suuratu muddathiriin ergamanii Rasuulli Rabbii sallallahu alaihi wasallam waliigalli isaanii waggaa jahatama jahatamii sadii fi guyyaa muraasa jiraatan lola 27 gaggeessan, gaafa isaan hajjatal wadaa'itti haasaaha xumuraa gaggeessan, sahaabaa guutuu walitti qaban, sahaabaan isaanii ka irraa dhumee fi ka biyya keessa faca'ee godaane malee, ka bakka san dhaabbatee dhageeffatee gaaf san sahaabaa 124,000. Rasuulli Rabbii sallallahu aleyhi wa sallam gabaabinaan seenaan isaanii kana fakkaata. Makka keessa waggaa 13 turan, waggaa sadihii duraa da'waa dhokatanii gaggeessaa turan, waggaa 10 mul'isanii bakka hunda deemanii gandaa fi baadiyyaa hundara naannahanii gosa hundara deemanii da'waa godhaa turan, boodarra waggaa 13 booda gara Madiinaatti galanii Rasuuli Rabbii sallallahu aleyhi wa sallam karaa Madiinaa gaafa godaanan guyyaa saddeet qaxxaamuran kiiloomeetirii 380 deemanii Madiinaa isaanii ta har'a jasan isaanii keessa jiru. Rabbi biyya san isin haa dhaabu. Amiin jedha. Madiinaa isaanii ta har'aa jasanni isaanii keessa jiru ta guyyaa qiyaamaallee achii kaafaman salawaatu rabbii wasalaamu alayhi achitti galan. Gabaabinaan kana fakkaata. Mee har'a waa yeroo hedduun dhageenye tokko isin hima. Nabi Muhammad bifti isaanii akkami? Bareeduma Nabi Muhammad takkaa dhageessanii akka rasuula jiran.